Ninsabu miġburin hawn biex insellmu u nagħtu ġieħ il-memorja ta' disa' ħaddiema tat-Tarzna ta' Malta li ħallew ħajjithom f'wieħed mill-agħar traċedji fuq il-postijiet tax-xogħol li qatt seħħew f'pajjiżna. Kien proprju bħal-lum 23 sena ilu, li Malta nħasdet bl-aħbar li l-bastiment Libjan li kien jinsab fit-tarz tat-tiswija sploda u ħasad il-ħajja ta' disgħa minn sħabna, ħutna l-ħaddiema, li dakinhar kienu qed jaħdmu fuqu biex jaqalgħu l-għixien tagħhom. Kienet traċedja li ħalliet impatt mhux biss fuq il-qraba tal-vittmi, fuq il-ħaddiema li weġġgħu fl-inċident u li baqgħu ħajjin, iżda wkoll fuq il-kumplament tal-ħaddiema tat-Tarzna u fuqna bħala Joekes Union, li nafu t-twelid tagħha mill-ħwienet tax-xogħol u mill-offiċini li jinsabu ftit metri bogħod minn hawn. Kien żmien ta' dwejjaq u dieqa kbira, iżda minkejja dan, il-ħaddiema tat-Tarzna reġgħu rritornaw fuq il-post tax-xogħol tagħhom biex jaqalgħu l-għajxien għalihom u għall-familji tagħhom. Dakinhar kienu ċerti mis-sostenn ta' xulxin. biex din it-traċedja ma taqtamx qalbhom u jkomplu b'ħidmiethom. Sena wara l-oħra niftakru f'din it-traċedja u nġeddu l-memorja ta' dawn il-martri. Il-ħsibijiet tagħna ma jmorrux biss għal dawk il-familji li tilfu lill-maħbubin tagħhom, iżda jmorru wkoll għal dawk il-familji li xi darba jew oħra tilfu lil xi ħadd waqt il-qadi ta' xogħlu u ta' dmirijietu. Din it-traċedja titlob minna biex inkunu dejjem iktar viġilanti dwar il-periklu fuq il-postijiet tax-xogħol. Titlob lill-awtoritajiet li jagħmlu l-almu tagħhom biex jiżguraw li f'pajjiżna jiġu infurzati prattiċi tajba li jħarsu s-saħħa u s-sigurtà fuq il-postijiet tax-xogħol. Iżda wkoll titlob minn min iħaddem li jġorr ir-responsabilità li jassigura li l-għan tax-xogħol ikun ħieles, u mill-perikli u mħares kif meħtieġ. Però fuq kollox jiddependi minn kemm il-ħaddiema jagħrfu li l-periklu li jiffaċċjaw u l-isfidi jridu jegħlbuhom. Illum it-tarsna ta' Malta kif nafuha u kif niftakruha m'għadhiex hawn. Għaddiet f'idejn operaturi barranin li qed jagħmluha diffiċli biex il-ħaddiema jgawdu minn rappreżentanza tredjunjonistika ħielsa. u ġista. Il-ħaddiem qed jaraw logħob biż-żmien u tkaxkir tas-saqajn biex aħna bħal Juekez Union inkunu nistgħu nitkellmu f'isimhom u għalihom. Din il-kwistjoni issa ilha għaddejja snin. Ma jistax ikun li nibqgħu sejrin b'dan il-mod. Fin-nofs hemm il-kundizzjonijiet tal-ħaddiema u d-demokrazija industrijali. Lill-ħaddiema nqawwilhom qalbhom biex nassigurawhom li bħala Juekez Union mhux se nħalluhom weħidhom. Se nibqgħu naħdmu sakemm fl-aħħar tasal il-ġurnata li jkollhom is-serħan il-moħħ li fix-xogħol tagħhom igawdu kundizzjonijiet dinjitużi. Nappellalhom biex bħal sħabhom fl-imgħoddi jibqgħu magħqudin u jippersistu fil-mixja ġusta tagħhom.